Faly miarahaba anareo ny tenako Parfait Rakotonindrina no anarako ho an'izay mbola tsy mahafantatra. Nanao ity vidéo ity aho sy ny vidéo hafa izay mbola ho avy eo aho. Hamaliana ny fanontanianareo aho izay mangataka torohevitra amiko amin'ny tokony hatao aho. Amin'ny lafiny fanatanjahantena moa izany ny resaka eto, fanatanjahantena haiady indrindra indrindra. Maherin'ny efapolo taona no niangaliana izany taranja fanatanjahantena hiady izany. Anisan'izany ny boxe anglaise, boxe française, kickboxing, ny boxe thaï, ny boxe de rue na ny self defense moa izany, defense de rue. Efa niangaliana ihany koa ny pancrace, ny kempo ary ny MMA. Ny traikefa izay azoko sy nianarako tanatin'ireo moa izany no zaraiko aminareo. Ny fanontaniana voalohany hovaliako dia mikasika ny hoe ahoana ny fomba hanatsarana ny vovok'aina na ny cardio. Betsaka ianareo no nanontany anah an'izay. Misy fomba maromaro entina hanatsarana an'io cardio io fa fomba anankiroa no entiko aminareo eto a, dia ny mihazakazaka na ny manao saut à la corde, azo atao koa ny mandihy ohatra. Fa ireo anankiroa ireo aho no resahako aloha amin'ity voalohany ity. Ny fototra moa izany dia mihazakazaka na anaty trano oa na ivelan'ny trano na anatinà stade. Anaty trano ohatra ny mihazakazaka aminà tapis roulant, ivelan'ny trano moa dia eny amin'ny arabe na mianika tendrombohitra na ohatran'izay. Ny saut à la corde moa izany dia na atao anaty trano koa, anaty salle na ivelan'ny trano, amina stade na ohatran'izay. Misy mihazakazaka amina halavirana fa ny metimety kokoa raha atao amina fotoana ilay izy, ohatra hoe quinze minutes, vingt, trente minutes dia miakatra hatrany hatrany. Misy ohatra izao manao saut à la corde quinze minutes fa efa mahasolo hazakazaka trente minutes izay. Dia nihazakazaka indray misy manao hoe trente, trente cinq, quarante, soixante minutes, misy ara mihoatra an'izany moa ny ny sasany an, arakaraky ny tanjona apetraka moa izany hoe inona ilay tanjona tiana hatongavana. Tsy maintsy mametraka tanjona foana isaky ny manao zavatra dia miezaka tsikelikely manatsara hatrany ilay tanjona apetraka iny. tsy tsy mi-abandona tsy kivy asiana jus de fikirizana kely le izy zany de alefa tsikelikely le izy fa tsy tonga de atao izy ndray manezaka aza adino ny manao fanafanantena alohan'ny anaovana ny fanazarana fanazarantena moa zany de aorianan'izay ny etirement mila manao échauffement zany a, zay vao manao le exercice a, zay vao mifaranana amin'ny étirement, de ilaina ny misotro rano a aloha, mandritra ary arinan'ny fanazaran-tena, arakaraky ny olona ihany le habetsaky ny rano, misy misotro hoe antsasa litre, misy misotro ray litre, misy misotro ray litre sy tapany, torohevitry ny manam-pahaizana moa zany de hoe tokony misotro rano ray litre sy tapany a. isaky ny manao fanazaran-tena zany de ny saut à la corde moa zany araka ny teneniko teo hoe io no tena tsara indrindra indrindra ho an'olona hoe manitsana poids zany a saut à la corde anisan'ny tena tsara indrindra. araka voalazako teo hoe raha manao saut à la corde quinze minutes ianao an, efa mahavita hazakazaka trente minutes zay. Dia arakarak'ilay tanjona apetraka ihany koa hoe misy zany hazakazaka fohy ezaka, zany hoe mafimafy kokoa io, misy ny hazakazaka amin'ny atonony. Izany hoe mitombotombo kokoa indray ny, miekena kokoa ny hamafisany fa kelikely ny halavany izany. Ary misy ny hoe lava be mihitsy ny hazakazaka ary kelikely kokoa ny hery miasa ao anatiny izany. Mbola ho resahantsika moa izay mikasika an'ireo zavatra anankitelo ireo amin'ny fotoana manaraka fa fidiny kely izany hoe raha hanatsara ny vovoka aina ianao na ny cardio dia ny tsara indrindra ny saut à la corde. Ny fototra moa ny hazakazaka fa arakaraky ny fahafaha-manao ihany io. Raha misy fanontaniana na fanamarihana na tsikera dia afaka raisiko foana izany dia misaotra antsika. Basta o ary.